Hello u merħba għal din is-sessjoni qasira li hija question and answer li ħaffejħa kun għadin niddiskutu xinu jiġri speċjalment minħabba is-sħana li għandna fuq il-gżejjer tagħna, ovvjament. Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel ħaġa talli qegħdin tagħmlu subscribe, jekk għadkom m'għamlux m'għamiltu subscribe għamluha ehm, fuq il-YouTube channel tagħna. Napprezzaw ħafna bħalissa qegħdin eh, fi żmien eċitanti ħafna u vera qegħdin eh, nistennew minn ħin għal ieħor aħbarijiet sbieħ fejn jidħol il-YouTube. Barra minn hekk, grazzi wkoll lilkom li qegħdin issegwuna fuq il-programm ta' darba f'ġimgħa fuq il-Net Television, il-programm jismu Vale u tippreżenta Valerie Vella. Hello Valerie. Ħafna minnkom qegħdin isegwuna u qegħdin ukoll jibatunna kummenti, suġġerimenti, pariri u aħna ovvjament eh, nirrispondukom meta jkollna ftit ħin li naħsbu sew kif nistgħu nirrispondukom. Mela, is-suġġett jew il-mistoqsija tal-lum. Ħafna qegħdin isaqsuni imma Qed nisbuh il-bieb ta' barra kif tgħidli. Li qed jiġri hu li ż-żebgħa qed tispiċċali malajr. Mela, ejjew nibdew bl-istorja tal-bidu. Ġifieri, meta ħa tkunu ħa tnaddfu l-bieb tagħkom, tridu tnaddfuh skew, sew, ittuh xkatlatura skont il-bżonn, jekk m'hemmx daqshekk bżonn, kemm it-torċ ta' tlatura ħafifa, imma mbagħad jekk ikun hemm biċċiet, pereżempju, ta' verniċ jew ta' żebgħa oħra li tkun qiegħda titqaxxar dik tridu tneħħuha ovvjament għax inkella meta tinxef dik titqaxxar u tqaxxarlek iż-żebgħa l-ġdida li tkun għadek kif għamilt. Issa, ħaġa oħra li hija importanti li żżommu f'moħħkom hija li f'Malta t-temperaturi huma għoljin ħafna. Ma jfissirx li m'għandkomx għalfejn tisbgħu, imma li jiġri huwa peress li l-bibien tagħna prinċipalment huma tal-injam, allura fis-sajf l-injam jinxef. Allura meta intom qegħdin tisbgħu, peress li ovvjament jekk qegħdin tisbgħu bil-frenxik, il-frenxik hija water-based, ħaj jixrob ħafna iktar żebgħa. Id-differenza hi bejn Malta u pajjiżi oħrajn bħall-Ingilterra pereżempju li l-bibien ta' barra tagħhom mhumiex tal-injam imma huma PVC jew UPVC. Alright, huwa qisu simili tal-aluminju. Allura ma jkollhomx problema li ż-żebgħa eh, tinxtorob. Xi tridu tagħmlu? Mela, l-ewwel ħaġa li tridu tagħmlu hi li ma tisbgħux fix-xemx jew fil-longa tax-xemx. X'ifisser dan? Meta intom qegħdin tisbgħu fix-xemx, eh, il-problema tal eh, taż-żebgħa hija doppja. Waħda li kif tmissu l-pinsel mal-bieb mhux ħajtikom ċans taħdmuha allura jibqalkom il-marki tal-pinsell. U it-tieni waħda hi li jekk ikollok iż-żebgħa fix-xemx din tibda taqgħad. Allura tibda tiġi qisha bil-peċis. Meta jiġri hekk, faċli ħafna kull ma tridu tagħmlu naqri ilma fietel ftit, tħawduh maż-żebgħa u ż-żebgħa terġa' tiġi tajba biex tinħadem. Importanti wkoll li nsibu il-ħin adattat, iż-żmien adattat, ġifieri jekk qegħdin nitkellmu f'Awwissu, ehm, aħna qegħdin nitkellmu s-sajf tagħna qisu jibda eh, ngħidu minn Mejju u nibqgħu nkarkru anke sa nofs Novembru b'ċertu tip ta' sħana. Allura importanti li nsibu ħinijiet partikolari fi xi nisbaw jekk aħna daqshekk għalina huwa importanti huwa urġenti. Ehm, u barra minn hekk ehm, tajjeb li nippruvaw insibu ix-xar, pereżempju. L-aħħar ta' Settembru huwa ħafna ħjar mill-aħħar ta' Wissu. Tajjeb ukoll li nfakkarkom li biż-żeba tal-frenxik li hija ż-żeba ir-range tal-alfresko li hija apposta għall-bibien ta' barra importanti li intom iżżommu f'moħħkom li m'għandkomx bżonn tagħtu primer u m'għandkomx ukoll għalfejn tagħtu sealer għax qegħdin kollha fil-bott. Jiġifieri hemmhekk intom qegħdin tiffrankaw iktar flus Għax m'għandkomx bżonn tixtru dawn l-affarijiet, anka biex tisbaw l-amara ta' ġewwa. Tajjeb ukoll li nfakkarkom li il-curing time tieħu madwar 15 u l-curing time kif dejjem ngħidilkom huwa dak il-perjodu ta' żmien fejn l-ilma ta' ġożżeba, pers li hija water based, jibda jevapora minn ġo żebgħa u ż-żebgħa tiġi b'saħħitha. Ġifieri tieħdu ħsieb li ma tolqtux il-bieb f'dawk il-ħmistax. Tistgħu tużawh normali imma ma tagħtux eh, ċertu daqqiet żejda. B'dak il-mod iż-żebgħa ma tinbarax għax tkun għadha ftit jew wisq delikata. Ma nafx jekk hemm mistoqsijiet oħrajn li tixtiequ li nirrispondikom fuqhom jekk jogħġobkom tistgħu tiktbu taħt dan il-video fejn hemm comments u nirrispondikom lura jew b'risposta jew inkella b'video ieħor. Mela, saqsuni li tridu u jiena nirrispondikom fuq kollox it-tweġiba eh, intilkom jien imma ftakru li l-mistoqsija hija oħti l-erf. Xi kultant ninsew li jekk insaqsu nsiru nafu. L-aħħar ħaġa, jew qabel tal-aħħar ħaġa, daw li hawn warajja huma parti mill-collections li qegħdin naħdmu aħna bħala reskoli. Fuq din in-naħa għandi il-Monochrome Collection u fuq din naħa għandi sample tal-Hope Collection din kważi spiċċat, ġifieri ftit fadal. L-importanti li kif qegħdin taraw huma uniċi m'intomx ħataraw bħalhom imkien huma 3D, ġifiri mhumiex ċatti, u tajjeb ukoll li żommu f'moħħkom li dawn huma biċċiet artistiċi li bħalhom mhux ħa terġa' ssir replika. Ġifieri ħa jkun hemm kollezzjonijiet oħrajn imma l-kollezzjonijiet l-oħrajn huma kollha differenti eh, minn dawn it-tnejn li għamilna. Tajjeb? Mela, nerġa' nfakkarkom tal-aħħar tinsewx tagħmlu subscribe fuq dan iċ-channel u wkoll ehm, tikkummentawna taħt dan il-video biex eh, aħna ovvjament tikkummentaw, tistaqsu u aħna nirrispondukom.